Evel am eus lavaret alies ez eo an diforc'h etre Breizh ha Bretagne n'eo ket nemet un diforc'h etre galleg ha brezhoneg, yezh ar mouvement breton pe yezh an Emsav. An diforc'h pennañ zo ur meizad eus mab-den. an diforc'h etre bout broadelour brezhon er Republik europat kevreadelour an dazont pe bout proviñselour breton er Republik kreizelour ar Frañs a-vremañ e-lese dibab etre ur meizad kevreadelour pe ur meizad jakobinelour. a zo ivez dreist-holl dibab etre ur meizad hengounellour pe ur meizad frankizelour, rak ar Republik Frañs, bet ganet en eizhtekvet kantved gant an Taol-Stad bourc'hizel a-enep d'ar galloud brientinel, zo da gentañ-penn Un taol-stad frankizelour diazezet da-heul prederourion an eizhtekvet kantved bet graet anezho ar re sklêrijennet o deus diazezet lezennoù nevez anvet Les droits de l'homme gant un H bras Gwirioù mab-den, gwirioù mab-den hollvedel, a zegasas ur meizad nevez eus mab-den a zo ur meizad o tifenn ar mennozh en deus mab-den gwirioù naturel adal e c'hanedigezh war an douar. Ouzhpenn ar gwirioù a zo bet savet en istor stad ar bobl evel heritour ur c'hevala istorel etre sevenadurel, armerzhel, yezhel, douaroniezhel, poblel dre vras, hag abaoe an taol-stad greantel diwar ar galloud armerzhel, bourc'hizel frankizelour. o deus anvet o-unan an Dispac'h gall disakr, ar Republik jakobin a-enep ar galloud nevet o lazhañ o roue, o deus divizet Jakobined ar Frañs e c'helle mab-den bout unan o vezañ deus forzh pelec'h war an douar. Evel-se o deus kroget da zistrujañ Broioù ar Frañs, oc'h ober departamantoù anezho, ha kendalc'het da c'houde gant Napoleon dre Europa en Efez ha da c'houde en Afrika hag en Indez-Sina. Pep den war an douar a ranke kaout div vamm-vro. hec'h hini hag ar fañs hag he hendadoù a ranke dont da vezañ Gallaoued. Se zo bet disoc'h ar frankizelouriezh bet ganet tri c'hantved zo. Gant meizad ar progrès an enraokaat, diorroadur ar bed greantel, o krouiñ muioc'h-muiañ a c'halloud arc'hantel armerzhel d'ar vourc'hizelezh o piaouañ greantioù neuze o reiñ dezhi an tu da gemer ar galloud politikel ha gourlakaat tamm-ha-tamm ur meizad armerzhel hag hiniennel eus mab-den o tont da vezañ deus forzh pelec'h. Evit ma c'hellfe labourat ha bezañ korvoet forzh pelec'h, war ar marc'had, war marc'had al labour. E-maez pep sevenadur a c'hellfe bezañ e hini. Mab-den a zeu da vezañ difetis, dizalc'h deus ur bobl. Hep treunded, evel ul loen er ragistor, peogwir ez eo an istor a ra diwar al loen un den e treunded ur bobl. N'eo ket mui perc'henn ur bobl, ur sevenadur. Mab-den zo perc'henn warnañ e-unan. N'eo ket mui ul loen politikel evel a lavare Aristoteles, mab-den frankizelour abaoe an Dispac'h jakobin, a zeu da vezañ nemet un hinienn he deus da pal en he buhez gounit ar muiañ posubl arc'hant. Mab-den zoken mar deo nemet micherour a ya da vezañ ur marc'hadour. Ur marc'hadour war marc'had al labour o verzañ e nerzh-labour. Neuze, da gentañ-holl, n'eo ket mui mab-den eus ur bobl, un hinienn eo, dieub ha distag eus pep tra. Setu penaos eo bet ganet ar gevrat kevredigezhel o komz diwar-benn hiniennoù. a ziviz en em vodañ evit em wareziñ. Da-heul pobloù ar broadoù n'o deus ket mui tamm-ha-tamm ster ebet en o buhez hag e c'hellont bezañ distrujet. Rak evit frankizelouriezh n'eo ur bobl nemet sammadur hiniennoù. Hogen ne vale ket evel-se ar vuhez. Ar vuhez er c'hosmos en hollved zo etredalc'het. Dre al liammoù e tiwan urzh ur vuhez nevez o tiflukañ. Ur bobl zo evel ur c'hoad-meur. En ur c'hoad-meur e tiwan buhez na gaver ket. Etre pep gwezenn distag an eil diouzh eben. Neuze mab-den o vezañ emren ha distag deus pep tra a ya da emseveniñ eñ e-unan-penn. Hag ar re all, e amezeien, n'o deus ket mui talvoud ebet nemet talvoud ur varc'hadourez ma c'hell tennañ korvo diouto evel traoù marc'hadourez. Neuze ez eo troc'het diouzh e re n'en deus ket mui darempredoù trivliadel denel ganto hogen nemet darempredoù poellel, ergorel, dedennet. Pa n'em anavezont ha pa n'int ket kevezourion.